Yn ganwr, cyfansoddwr, cynhyrchydd, gitarydd a drymiwr, mae Jace Lewis yn enw cyfarwydd i reini sy'n ffans o gerddoriaeth roc, metal ac electronig. Ers 2009, mae wedi gwneud tipyn o enw i'w hun yn y maes ac ennill sawl gwobr am ei records a'i fideos. A nawr, mae ganddo fenter newydd er mwyn datblygu yrfa ymhellach. A hynny ger brwyf ebyd pen y bont ar ogwr. Gweithai tym bach am y fath o gerddoriaeth ti'n neud? Fi'n neud yy cerddoriaeth dawns a merjo fe efo electronica a a metal a rock. Fi wedi ca'l yy hits mewn yy mewn India a draws pob lle mewn Asia yy Japan, Hong Kong. O'n i'n gael deal efo yy EMI Records, y song o'r enw Icon A roedd EMI yn rhoi ar ath compilation mawr iawn am 2009 o enw Smash Hits 2009 efo Nickelback, Lily Allen, Prodigy. Ro'n ni'n cael llawer o cefnogaeth o'r MTV a VH1, o'n nhw'n cefnogi fi mawr iawn hefyd. Oedd fy bywyd fi yn crazy.
Un o ffrindie agosa Jace, ac un sy'n tu hwnt o gefnogol o'i waith, yw David Prowse, yr actor ddaeth yn enwog am chwarae Darth Vader yn y ffilmiau Star Wars cynta'. Mae'r ddau wedi gweithio gyda'i gilydd sawl tro ers 2001. Un arall o'i gefnogwyr oedd prif leisydd y band Visage, Steve Strange. Ar ddechrau 2015, cyn bu farw Steve, fe recordiodd ei ganeuon olaf, a hynny yng nghwmni Jace. Ond fe ddechreuodd y cyfeillgarwch mewn ffordd annisgwyl iawn. Oedd e'n dod i'r tŷ fi a noco ar y do a dweud, 'Hei, fi'n Steve Strange'. Ti'n meddwl, 'Beth? Steve Strange o'r Visage. Yn, wow. Ydw, ie, ie, ie. Uh, dwi'n gallu gwrando ar ei cerddoriaeth ti. Uh, trwy uh, blynyddoedd o'n i'n gwybod Steve, roedd y cefnogaeth yr oedd e'n rhoi i fi yn, yn, yn wych.
Mae stiwdio recordio newydd Jace, North Stone Studios, wedi lleoli ar safle gwesti Meinor Cwrt Colman, ym Mhen y Fai, ger Pen-y-bont ar Ogwr. A'r adeilad wedi godi gan ddefnyddio cerrig hen fynachdy oedd yma ganrifoedd yn ôl. Mae'r cwbl yn ffrwyth llafur misodd o waith i Jace, cyfnod pan fu raid iddo roi'r drumsticks i lawr a chodi trywel yn lle, a dysgu sut i wneud hynny drwy ddefnyddio YouTube. Mae'r lle yn arbennig iawn ar gyfer stiwdio recordio achos, wel, 'sdim raid i ti defnyddio be maen nhw'n galw soundproofing, oes e, achos y walydd a pethau fel 'ny, ife? Ie, ie, ie, mae walau yn 22 inches thick a ti ddim yn gallu clywed dim tu fas. Mae lot fawr o hanes gyda ti a dy deulu di i'r safle, yn does e? Beth, beth yw'r hanes fyna? Roedd mam-gu yn maid yma a roedd y tad yn, yn uh, gweithio i'r Cyrn Llywelyn hefyd. Mynd mewn y, y bushes a cael y pheasants mas. Felly lot o hanes i dy deulu di yma, lot o hanes fan hyn, a ti wrthi'n creu hanes mewn fyna. Ydw. Na fe?
Ewn ni mynd i cael look arno?
Dyma ni. So Jess, fan 'yn ma'r cwbwl yn digwydd i ti. Fi wedi gweithio fel pobl fel Gary Numan a Roger Taylor o Queen a a nawr fi'n gweithio efo Brian May. Recordio'r yy drums nawr a dyma lle yn fi'n yy fi'n neud e gyd. Fi'n edrych ymlaen nawr i datblygu'r busnes draws y byd, gweithio ar fy album nesaf a a edrych ymlaen i'r yy i'r blwyddyn newydd. Ie, wel, fi'n gwbo bo' ti'n fishi iawn, so diolch yn fowr iawn i ti am y sgwrs. A yym beth i ni ca'l jam bach ar y dryms. Ie. Ag i fi'n gallu 'ware' yw hwn. Wei! Reit.